سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێ ئۆم کاتتان باش من جەبار شێخانیم لە ڤیدیۆیەکی تر هاتمەوە خزمەتتان ڤیدیۆی ئەمڕۆمان بەڕێزان باسی چۆنێتی داواکردنی ئەی ئاڕ سی کارتە کاتێک کە کەسێک یا پەنابەرێک یا پەناخوازێک دێتە ناو بەریتانیا پێویستە کە حکومەتی بەریتانیا ئایدی کاردێکی پێ بدا واتە شوناسنامەیەک یا ناسنامەیەک یا هەویەک یا تەسکەرێکی پێ بدا کە لە بەریتانیا پێوترێ ئەی ئاڕ سی کات واتە ئەپڵیکەیشن Registration Certificate، ئەمە بۆچی بەکاردێ؟ بۆ ئەوە بەکاردێ کە تۆ بتوانی لە دکتۆری ددان یا لە خۆ نەخۆشخانەکان ناوی خۆت تۆمارکەی بۆ بتوانی کە کاردی بانقی پێ بکەیتەوە ئەگەر زەرور بوو بۆ بتوانی کە سەردانی زۆرێک لە دوکان و شوێنەکان وە لە چەندین شوێنە ئەم ئەی ئاڕ سی کاردە پێویستە تۆ نیشانی بدەی بەتایبەت ئەگەر تەمەنت یا ڕوخسارت لە خوار هەژدە ساڵەوە نزیک بوو زۆر کەسێک گلەیی ئەوەکا کە ماوەیەکی زۆرە لە بەریتانیاوە تا ئێستا ئەو ئەی ئاڕ سی کاردەی بۆ نەهاتووە. بەڕێزان لە ڕێگەی ئەم ئیمێڵ ئەدرەسەوە، ئەمە ئیمێڵ ئەدرەسەکەیە کە لێرە دامان ناوە وەکو لێرە ئایبینن لە ڕێگەی ئەم ئیمێڵ ئەدرەسەوە باشە لە ڕێگەی ئەم ئیمێڵ ئەدرەسەوە کە ئێستا ئەیبینن ئەمە لە کۆمەنتیش بۆتان دانێم ئەتوانن ئەم فۆرمە پڕکەنەوە ئەمە فۆرمەکەیە من دامناوە لینکی ئەم فۆرمە یا تەکستی ئەم فۆرمەش ئەمەش لە کۆمنت هەر بۆتان دانێم ئێوە بۆ خۆتان توانن کۆپی بکەن فۆرمەکە پڕکەنەوە یا لای محامیەک یا لای کەسێکی شارەزا لە بواری پەنابەریە یاخ خۆشتان ئەتوانن پڕی بکەنەوە پێویستی بە کەس نییە چونکە فۆرمەکە زۆر زۆر زۆر زۆر سادەیە باشە لێرە ئەمانە وەکو خۆی جێتێڵی لە خوارەوە ئەنووسیت هەڵە دیێر باشە لێرە نووسراوە ماینەیم ئێز مەسەرەن تۆ ناوت بۆ نمونە علی عەبدوڵڵا عەبدوڵڵا ئەحمەدە باشە ئەمە بۆ تێسن ئەمانە باشە پۆرت ڕێفرەنس نمبەر عادەتەن ئەم پۆرت ڕێفرەنس نمبەرە ئەو ڕێفرەنس نمبەرەیە کە لە کوێ هەیە کە لە وەرەقەی سەکشن 95 هەیە گەر سەکشن 95 نیە گە سەکشن 95 هەیە ئەو لەسەر وەرەقەی هەیە ئەگەر نیتە ئەوە لەسەر وەرەقەی هاتنی تۆ بۆ بەریتانی هەیە ئەم فرام خەڵکی کوێ عێراکی ئێرانی سووریای کوێی لێرە ئەینوسی

بەم شێوازە ئەدرەسەکەت دەنووسی My Date of Birth موالیدەکەت دەنووسی لێرە ئەم نووسینانە هەمووی وەکو خۆی جێتێڵی باشە لێرە نووسراوە کە پەیوەندیم بە میگران هێڵپەوە کردووە و توانام ئیمێڵە درەسە بەکاربێنە و ئەتوانی بنووسی لێرە دەجار داوام کرد تا ئێستا چم بۆ نەکراوە و تکایە ئەی ئارسی کار دەکەم بۆ بنێرن ئەمە یەکێکە لە رێگاکانی داواکردنی ARC Card Application Registration Certificate لە وڵاتی بەریتانیا بۆ ئەو بەڕێزانەی کە ARC کاریان ARC کاردیان هەبوو و ئینکوایریان هەیە واتە ناڕەزاییان هەیە بۆ منە موالیدیان غەڵەتە نەشناڵیتیان غەڵەتە یا دیسان ونیان کردووە لێرە زۆر زۆر بەسییت و سادەیە چی ئەنووسی لێرە ناوەکە دەنووسی لێرە نووسراوە ئەمە لەم بەشا ناوەکە دەنووسیت لێرە ناوی یەکەم دەنووسی لێرە ناوی فامیلی دەنووسی واروها لە ریزی دووەما دەیت ئۆف بێست مەوالیدی خۆت و ئەی ئارسی کارد ڕفرەنس ئەگەر هەتای نووسیت و و ئەمانە هەمووی زۆ زۆ سادەی پڕیەکەیتەوە لە خوارەوە ئەڵێ ئایا مەسەرەن بۆت نەهاتوە هەتا ئێستا ئایا ونت کردووە یا ڕسمەکەت ئەبدودەیتەکەی فۆرمەکە پڕەکەیتەوە و هەمیشە سەردانی پەیجی جەبارشیخانی بکەن بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر وەرگرتنی ویددیوی نوێ هەتاوەکو ویددیوەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ کاتێکی شاد.